Dumegã, ŋkabasee tso he ɖiɖim le klikɔ dua katã me ale. David ke ɔɖe me nya ɖeke se mɔ, ŋuya zɔzɔ me klikɔ dua me ame se mɔ oɖe, tɔgbi aɖo enyilia klikɔwo be fiagã exo ƒe blane le zi djie. Ye te wode azã ɖuɖu ƒe wɔnawo eto me. Ke ɖoɖo kawoe le azã ŋu? Ƒe djiŋu etɔ be ŋkeke wuiasiekea gbe nye kɔsiɖagbea klikɔ sɔle ƒoƒuwo be habɔbɔwo katã woa wo sɔleme le woƒe tsɔtsiawo me. Ŋgbidodo kple dekɔnu wɔnawo ayi dji. dzi adzo ɖa ƒe dziŋu etɔ̃ be ŋkeke blaevea gbea kpe nye sukuviawo ƒe quiz competition le klikɔ be sukuawo katã me ku ɖa gbe ƒe dziŋu etɔ̃ be ŋkeke blaevevɔ evea gbe va se ɖe afi ɖa ƒe dziŋu etɔ̃ be ŋkeke blaevevɔ enea football gala si ƒe adadabewɔnawo kple lãmesẽfefewɔna bubuwo katã wɔ no to me. ƒedziŋu etɔ̃ be ŋkeke blaeve-vɔ-adea gbe nye Kɔsiɖagbea. Klikɔ ʋuƒo habɔbɔwo katã hã woaƒo ʋu tso ŋdɔ ga ɖeka le ablɔga me anyɔ azã. Adzoɖagbe ƒedziŋu etɔ̃ be ŋkeke blaeve-vɔ-adrea gbe enye Symposium alo klikɔ fiɔwo katã be takpekpe gã le klikɔ Council la me tso ŋdi ga asieke ava se ɖe ga eve me. Tso fiẽ ga ade va se ɖe ga ewo mea, Sɔleƒoƒuwo katã ƒe habɔbɔ wɔwɔ crusade gã aɖe le Klikɔdua me. Ablaɖa ƒe dziŋu etɔ̃ be ŋkeke blave-vɔ-enyia gbea Quiz Competition ƒe Finals wɔna mamlɛawo ayi dzi. Ameheɔkpo ŋudzedzea wɔa xoŋunana kpeɖikpeɖi aɖewo. Akuɖagbe ƒe dziŋu etɔ̃ be ŋkeke blave-vɔ-asiekɛa gbe nye lãmesẽdodokpɔ kple lãmesẽ zɔlizɔzɔ. Yawoɖagbe ƒe dziŋu etɔ̃ be ŋkeke bla. atɔ̃ gbea tɔgbui aɖo enyilia, klikɔ woƒe fiaga anɔ dzi me wòaxo gbedoname tso yiƒe fiawo katã gbɔ. Afiragbe ƒe dziŋu etɔ̃ ƒe ŋkeke blaetɔ̃ vɔ ɖekɛa gbea Candlelight Procession kple Brasma Music azɔ le klikɔ blɔwo katã dzi. Memliragbe ƒe dziŋu enea ƒe ŋkeke gbãtɔ ye nye azã be totoea me ŋutɔŋutɔ tso ŋdi gawo le klikɔ Unity School Park. Kɔsiɖagbe ƒe dziŋu enea be ŋkeke evea gbea klikɔ sɔleƒoƒowo katã be akpeda sɔle wɔwɔ le klikɔ Unity School Park a. Amekpekpe kawoe wokpe ɖe azã nu? Ghana Dukplɔla His Excellency Nana Addo Dankwa Akuffo Addo, Volta Regional Minister, Honourable Doctor Archibald Yaw Letsa, MP ne Ketu South, Honourable Abla Jifa Gomashi, MC ne Ketu South, Honourable Max. Swell Kofi Lugudɔ, Honourable Fifi Fiavi Koete. Tɔgbi sri etɔ̃lia aŋlɔ woƒe awɔmefia kple eƒe fiawo dutɔ tɔgbi gã ʋenya etɔ̃lia mama gã abuibuiekpɔ evelia. Tɔgbi aɖama etɔ̃lia somɔwo ƒe makɔsɔ kple eƒe fiawo tɔgbi adzɔŋgaga amenya fitsi atɔ̃lia kple eƒe aƒlawo fiawo. Tɔgbi aƒede wuienelia asɔ gliawo ƒe agbogbomefia kple eƒe fiawo, zɔndofiawo kple fia bubuwo katã, klikɔtɔwo, be ata ta azã le ŋutɔŋutɔwoe nye, IGP Xozudzɔ, Aƒetɔ CK Dewɔnu, Aƒetɔ John Kuda Lɔ, Aƒetɔ Chris Kpodo kple Doctor.